nĩguo ĩkũmacua mĩeri ĩna na nuthu Ĩĩ, na noguo njũgũ nayo ĩgahota gũkorwo ĩ njamba ĩna kiro ithatũ na nuthu na ĩra- ĩgakinya mwera Oh, Ĩĩ. okay. Ĩĩ. haya gacui gaka ge ka mũthenya ũmwe rĩ rĩrĩa wanengera mũrĩmi athiĩ nako mũciĩ rĩ nĩ gegwĩtiria nĩyetiragia mũno tondũ mũno mũno mũrĩmi haha ũrĩa agĩrwo nĩ kũnyita nĩ atĩrĩrĩ gacui gaka wakoya ge ka mũthenya ũmwe rĩ, no ta kana karĩa ka rũkenge nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ũgwĩka na atĩa na kana kau kana kau no nginya karĩe no nginya kanyue na no nginya karorwo gatikaigue heho na no nginya karorwo gakĩigua ũrugarĩ makĩria na no nginya kana kau karorwo atĩ nĩ gaikarĩte na ũrĩa gegũkũra waga gũtũmĩkĩra maũndũ mau rĩ kana kau nĩ gegũkua nĩguo kana kũmenya rĩrĩa gekarwaru na ũrĩa ũgũkarora rĩu brooding stage ĩno rĩ yanjagia kuma rĩu gacui gageka mũthenya ũmwe mm -hmm. gakanina wiki ĩmwe mm -hmm. gakanina wiki igĩrĩ mm -hmm. gagathiĩ wiki ithatũ mm -hmm. nginya wiki ya kana wiki ya kana nĩguo kaingĩ tũrĩkagia brooding gacui kau gagakorwo karerete gakũria maguoya nĩ gĩcui kĩnene nĩ kĩrĩte na gĩcui kĩu gĩtiraigua heho na gĩtikwenda ũrugarĩ ũngĩrora mũno mũno gũkũ nĩ ũkũkora atĩ twĩna njiko mhm. nĩ twakagĩria tũciheaga mhm. ũrugarĩ ũtukũ mhm. nĩ tũcokaga tũgacihe nĩ ona matawa maya nĩ ma kũhe ũrugarĩ na ũtheri isitoshe mũrĩmi no nginya ũririkane atĩ gacui gaka goka ũguo gekageni koimĩte macini-inĩ gatũrĩka kĩrĩa weka nĩ kwanjia wanjia gũgathomithia kũrĩa ũcoke ũgathomithie kũ kũnyua isitoshe no nginya ũgĩe na ũmenyo wa rĩrĩ wa kĩrĩa kagwo nĩ kũrĩa na ũrĩa kagwo nĩ kũrorwo

eh, kuma thaa inya nginya thaa ikũmi nĩgetha mũrĩmi agatarĩrio wega ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ũhoro wĩgiĩ gwakĩra ngũkũ ciaku nyũmba ũhoro wĩgiĩ wendia ũhoro wĩgiĩ thoko ũhoro wĩgiĩ gũthondeka eh, o project yaku ya ngũkũ ĩhane ta biacara Like a business. ũkũmũtarĩria ũmũtarĩrie nginya ũhoro wa wendia

na ndũgĩaga guoya nĩ competition tondũ gwĩtigĩra competition nĩ kũ- gwĩtigĩra ndaũ nĩ gwĩka atĩa Nĩ kũhara Ta- tauga nä ndä ramenya mwä rori nä aramenya gwĩtigĩra ndaũ nä gwä ka atä kwendaa nyone kana nä å ä gä kå yå kä u nä kä o ndakio gwĩtigĩra ndaũ nä kå hara koguo rä ithuä tå timakaga twaigire ningĩ wenda gũtuĩka mwarimũ ũrĩa mũnene mũno na gĩto- mũtongoria ũrĩa mũnene mũno no nginya ũreke andũ angĩ makũre nĩguo koguo ithuĩ tũmentaga andũ anini tũkamamenta arĩa marenda na ũmenyo tondũ kĩrĩa andũ aingĩ aitũ magĩte nĩ mũndũ ũkũhota kũmatarĩria maũndũ ũrĩa mekagwo na ũrĩa mabangagwo nĩ ma rĩu ithuĩ twamatarĩria rĩ nake mũndũ ũcio nĩ agagĩkuma ikinya Eh, to we ũgĩũka akĩkũgũrĩre nĩguo ningĩ kĩmenyi ũmwe ndatũraga kimenyi ũmwe ndatũraga ndatũraga rĩu twĩkĩte mentorship ya andũ makĩria ma ngiri icio rora njara ithathatũ ĩĩ sara andũ bũrũri mũgima Mhm. na andũ mokaga kuma ũganda magoka nginya zambia ũngĩthiĩ mũtambo-inĩ wa facebook witũ nĩguo twĩtagwo kuraira chicken farmers in kenya Mhm. twĩna arũmĩrĩri makĩria ma ngiri ĩmwe rĩa igana rĩa mĩrongo ĩtano na tũgĩaga na arũmĩrĩri ngiri ithano o mweri o mweri o mweri rĩu andũ acio moimaga kuma ũganda makoima zambia makoima South Af- na- south africa ona nĩ tũkoretwo na andũ a- a- a west africa maroka Maroka mathomo gũthoma. Ĩĩ. Oh. Ma- nĩgetha manyite ũhoro ũyũ wega nĩgetha mũndũ athiĩ eke ũndũ ũcio Nĩguo. tondũ rĩrĩ andia aya anene a ngũkũ rĩ nĩ hinya mũno makũhe mathaa ma gwĩciria atĩ gũtarĩria ngũkũ icio gũthiĩ Nĩguo. wĩragwo woya tũcui tũu twaku twa mũthenya ũmwe thiĩ ũgeke ũrĩa ũgwĩkana ũgwĩka natuo ningĩ ona Ĩĩ. tũngĩ twathiĩ twakua nĩ ũgũcoka nĩ twakuoya ũgũcoka ũkagũra rĩu ningĩ ũcoke oha Mm, ohaha. rĩu ithuĩ tũtingĩenda njui tondũ tũcie twendaga mũndũ witũ a succeed tondũ tu- philosophy itũ yugĩte atĩrĩrĩ

Eh, rĩu nĩ gĩthomo Mhm. Na nĩkĩo Oh, tũ- ũkaru nĩkĩo na nĩkĩo ũgathomithio. tũikaragĩra thĩ Mhm. Eh, kuma thaa inya rũcinĩ Mhm. gĩthomo kĩu kĩngĩ tũgakorwo nakĩo mweri mũgwanja mweri mũgwanja Eh, mweri ũkĩte mweri wa eh, mũgwanja mweri wa- mweri wa mũgwanja Mhm. kumia thaa inya nginya thaa ikũ Mhm, nginya nĩgetha thaa ũrie gacui kaigana ũũ rĩ karĩa gaire cigana atĩa na karenda mbia cigana ĩyo ĩtagwo business plan good Na ũkĩinũka nĩho rĩ hau. nĩ ũcorete business plan ya

njigire tũcui twa mũthenya ũmwe he ciahota gũteng'era ci- citoboke kuo citoboke kuo ciatoboka no gũkũ ikuaga tondũ gacui gakiuma macini-inĩ haca rĩrĩ gakorwo kanyotete mũno Ũguo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ aguo nĩ gũkahe maĩ na mũtaratara yes koguo ĩ ũngĩigĩra ngũkũ maĩ kana njui ta ĩno maĩ ta maya rĩ nĩ ũĩ gwĩthimĩra ĩnyua no ta kana ĩnyua gekaiga ikaigania Ĩĩ. warora njui ici rĩ na ithe ndũrona rĩu nĩ ciũkire cianyua tũ maĩ na cieherera maĩ na itiraigua heho na ithe ndũrona gũtirĩ njui ĩna ĩrĩa ĩngĩ ĩĩ nĩguo na nĩ ũguo koguo ĩ nĩkĩ gĩtũmaga njui cikare iteti cikaraga iteti thutha wa harĩa hena ũrugarĩ mũingĩ waingĩha ĩ Yes. cikauga cieherere ĩ- mwĩrĩ kũringa no njui no mone ikweherera na nĩ ũguo rĩu rĩ njui ihana o tawe kũngĩgĩa heho mũno Ngĩethaga burana. ũcokacokaga Harĩa hena ũrugarĩ. ũgetha burana ĩĩ nĩguo rĩu tondũ njui ndĩkĩrĩ burana rĩ no ĩthire handũ harĩa ĩraigua ruga burana ĩkoragwo ĩrĩ nyina no nona rĩu ici itireragwo nĩ nyina nĩguo koguo ciĩkaga atĩa Ciethaga ithiaga gwetha harĩa hena ũrugarĩ yathiĩ hau hena ũrugarĩ rĩ urugarĩ rĩngĩ rũingĩhaga makĩria we waigania urugarĩ wĩkaga atĩa nĩ Kweherera. kũ- kweheria kweherera na kana Kweherera. kweheria na nginya burana nayo ĩgakĩeherera rĩu ũngĩenda kũmenya njui kana nĩ ĩraigua heho rĩ ũgũciona ciothe icokereire mũno. nĩguo nĩguo akorwo nĩ iraigua urugarĩ rĩ ũkona ciothe nĩ ciũrĩte Oh, kwĩ mathĩna makoragwo makĩgũmĩra njui gwa kawaida marĩa wanacamania namo tuge mathĩna marĩ kuo no ti mathĩna mata manĩnjagwo aca okay ta rĩu ithuĩ tũ- rĩu nĩ mwaka wa ikũmi kuma rĩrĩa tuothe tũkũragia njui O Njoro Na gũtirĩ- Poultry Farm, Ĩĩ, mĩaka ikũmi. mĩaka ikũmi na tũheaga arĩmi njui na arĩmi aitũ magakena tondũ wa rĩrĩ eh, arĩmi aingĩ mendaga njui cikinyĩtie eh, mĩeri ĩna na ma- mweri mweri ũmwe icio nĩ wiki icio nĩguo inya wiki inya Mm. tondũ njui icio nĩ irerete maguoya Mm. na nĩ twamaruta ha brood tondũ andũ aingĩ matirĩ nao either ndũrĩ na ũmenyo wa gwĩka brooding kana ndũrĩ na mathaa kana andũ arĩa wĩ nao matirĩ na ũmenyo ũcio na ndũgũkĩenda kũmanengera njui macoke mora nĩguo morage nĩguo Nĩ nĩguo ũguo, sawa. nĩ ndanyita na ngakena mũno nĩ tondũ ngĩthoma rĩ ona mwĩrori witũ nĩ arakorwo agĩthoma nĩ tũke handũ haha Ĩĩ. handũ haha rĩ yes hena manyamũ hena maranda metagwo Nĩguo. maranda Ĩĩ, maya metagwo maranda metagwo maranda Nĩ ũguo. no nginya ũmenye nĩ maranda maumĩte mũtĩ-inĩ ũrĩkũ nĩ wega nĩ he ũndũ wega wa he ũndũ wagĩrĩirwo nĩ nä å kowä ka mathabu ĩĩ nĩ wega nĩ wega nĩ- to mũno mũno Mhm. ririkana eh, mũrĩmi we na mũthikĩrĩria wa gĩkũyũ tv atĩ eh, management ya ngũkũ buro nĩ very important na nĩkĩo wona tũgĩkĩra maranda kana kĩndũ kĩngĩ kana ona manyeki nĩgetha gũkũ gũtikae kũheha no isitoshe mm -hmm. kĩrĩa waikia haha nĩ very important mm -hmm. tondũ no wĩikie no wĩikie maranda oro maya mm -hmm. ma mũtĩ poisonous mm -hmm. nĩkĩo gĩatũma njũrie kĩũria kĩu nĩ kũrĩ mĩtĩ poisonous mm -hmm. na nĩ kũrĩ maranda mega mm -hmm. maranda marĩa mega mũno na ũreri wa ngũkũ mm -hmm. nĩ ma mũtĩ wa paini mũtĩ wa paini Ngũcoka mwĩroreri-inĩ ũraigua wega, mũtĩ wa pai nĩguo wĩ maranda marĩa mega marĩa matangĩtũma njui yaku rĩ Yes. ĩgucie mĩrimũ. No nĩ ũguo tondũ ĩgucagia mĩrimũ na mĩ- Njĩra ya kũhuhia. kũrĩ mĩtĩ ĩngĩ Respiratory. ĩnungaga mũno na yanunga ũguo na kana ngũkũ ĩkarumaruma yarumaruma ĩkanjia gũthũkia mahũri ĩgathũkia eh, ona mĩrĩre Nĩguo. Yes. Haya. kana ĩgakorwo nĩ ĩrogotire gĩko kĩu ũguo yaihũria haha yaremwo nĩ gũthiĩ na mbere nako koguo mũrĩmi Ũkĩarĩra kĩrĩa ũrarĩra nĩ wega wambe ũmenye kana material ũrahũthĩra nĩ material njega kana nĩ material ya gũthũkia ngũkũ. Ĩyo nĩ ũguo. Hao, nĩ ũndũ mwega he ũndũ ũngĩ eh, ngwenda kũũria handũ-inĩ ha mũrĩmi tondũ njugaga ndĩ- nĩ maitho ma mũrĩmi rĩrĩa ndĩ Nĩguo, mwena ũyũ nĩguo, nĩguo, nĩguo. rĩrĩa twĩna maranda ta maya rĩ Yes. ĩ hihi no wega gwĩciria atĩ maranda to maranda Yes.

magathiĩ magetha mura ũrĩa watho nĩguo ũcio mura ĩĩ wĩho ũyũ ũkoragwo ũhana verified ĩĩ, mũtu mu- mu- mũtu ũhana o mũtu magoka magaitĩrĩra njui ciao gũkũ maitĩrĩra njui rĩ njui nĩ waici ikanjia Itingĩ- Kũrĩa. njui ĩyo ndĩngĩkũrana ndĩramenya ndĩngĩkũrana ndĩngĩkũrana kamura kau na irio irio nĩguo rĩu ĩkarogota kamura kau ĩgekagĩra nda ũgakora ngũkũ yaku yomeirwo haha Ũũ, ũũ. Ũga- ona o tũgĩkua tũigana ona tũigana ona, ndũramenya tũigana thĩna. ona, no ndũmenyaga

na ĩgacoka ĩkaruta matumbĩ maingĩ na ĩkaga gũkomera nĩguo nĩguo Oo, na nĩ ĩgacoka ndakiuga ĩkaneneha ũguo. mwĩrĩ nĩguo otherwise nginya manyoya na gũthakara kwa ngũkũ nĩ ta ngũkũ cia kĩenyenji cia gĩca Mhm. ũngĩkorwo na mũndũ ũrakwĩra na kura irakũheage ngũkũ njirũ Mhm. na ĩngĩ hĩ- cia white Mhm. ũcio nĩ gũkũhenia arakũhe Mhm, nĩ ma icio ti ngũkũ Tondũ icio- nĩ improved, icio ti nĩ ngũkũ- kĩenyenji, icio ti ĩgatuĩka kĩenyenji improved. improved. Ĩni. ĩno nĩ kĩenyenji ĩgatuĩka improve rĩu ĩyo nayo ĩkoragwo na karacio Mhm, ciothe ũngĩrora tũcui tũtũ twĩna karacio twĩ na marangi ngũrani ĩĩ cia ngũkũ cia kĩenyenji niguo niguo niguo nä ndaigua rä u ici cina mweri å mwe nä watwä ra å rä a må ndå agirwo nä gå korwo akä he irio å kå he irio Cina cikorwo- mũthenya ũmwe. cia mũ- eh, cina må thenya å mwe haya tå kiuma haha rä rä u tå gå korwo nä tuge njui icio nĩ cina- nĩ cina mweri å mwe Nĩguo. nä ndona kwä na njui ingä mwena å rä å ngä Nĩguo, njui nĩguo. ici cina mä eri igana hihi tå ngä gä thiä ho nä getha tå gä cione rĩu gũkũ tũtũrĩkagia o wiki o wiki O wiki. koguo njui citũ no mũrĩmi mũrĩmi no one njui cia wiki ĩmwe kumia Thursday no one cia wiki igĩrĩ wiki ithatũ wiki inya wiki ithano wiki ithathatũ wiki mũgwanja na wiki inyanya kaingĩ tũhingagĩra wiki inyanya tũtiendaga kũiga makĩria ma wiki inyanya tondũ macio nĩ maguku nĩguo rĩu koguo mũrĩmi njui icio ciothe ciĩ na ũkũrũ ũcio wothe no no wone

kĩenda mm-hmm. kũmenya nĩ mm-hmm. mbei mm-hmm. tondũ nacio chanjo iheagwo kũringana na ũkuru ũcio gacuita gaka rĩu nĩ kaheirwo canjo ya mũthenya wa mbere gacoke kanina thikũ mũgwanja yani wiki ĩmwe kaheo canjo ĩngĩ gacoke kanina wiki igĩrĩ kaheo canjo ĩngĩ wiki ithatũ kaheo canjo ĩngĩ wiki inya wiki ithano wiki ithathatũ wiki mũgwanja ũkarũgĩrĩra na wiki ya kanana cirĩkagia canjo ciakinya wiki inya wiki inyanya inyanya na nĩkĩo gĩgũtũma ona cikorwo na mbei na ngũrani nĩkĩo ciĩna mbei tofauti ĩ ngũrani tũkwamba kũrũgamĩrĩra oro hau hanini Yes. mwĩroi nĩ twatarĩrio wega ũrĩa njui ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩrorwo ũrĩa twakĩmenya atĩ kwĩ horo wa maranda kwĩ horo wa nginya mura koguo nĩ wega ũgekaga mathabu ta macio na nĩkĩo tũrerwo atĩ nĩ gũkoragwo na gĩthomo gĩa gũ- gĩa gũthomithia arĩmi maũndũ megiĩ ũhoro wa kũ- kũrera njui ta ici igĩgakinya ngũkũ ta iria

reke tũkiume nĩgetha tũkĩone njui ici ingĩ Ah, gũkũ nĩ kũrĩa ndakwĩra nĩ twakorwo tuma kũrĩa kwĩ njui iria tuoka gũkũ ĩno njui njui ici cina mĩeri ah, cina ciumia cigana Eh, saraju ici ciĩna wiki igĩrĩ Ehe, na nĩcio twendagia ciringi igana rĩa naite ehe, ikena Wiki igĩrĩ? ikena wiki igĩrĩ aha. na nĩ ndĩrona harĩa hena rĩu nĩ ũti- harĩa hena matawa ma ũrugarĩ nĩguo nĩguo na ma ũtheri Yes. na ona harĩ ona njiko ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩhe njui ici kĩ nĩ ũrugarĩ Mhm. koguo mĩrerere ndĩrĩ na ũkũrani kuma harĩa na gũkũ ĩ Ĩ, mĩrere nĩyo ĩtagwo brooding ona me brooding stage makoima brooding stage matige kwenda ũrugarĩ marĩkia wiki inya marĩke bikinya Ona ũguo. o harĩa hangĩ hena njui ingĩ Ĩĩ, harĩa hangĩ hena njui No ingĩ no tũkĩ- tũcione Mhm. nĩ tuone njui ici ingĩ ci haha Ĩĩ. Ah, no ingĩre tũingĩre kũrĩa Ingĩra, Aya, ingĩra. ici nacio cina ihinda rĩigana atĩa? Eh, rĩu ici ũrona sara Mhm. nacio ciĩ na na ũrona nĩ wiki ithatũ Mhm, Eh, rĩu wiki ici ithatũ rĩ nĩ manyuangĩte vaccine mhm, rĩu matigĩtie wiki ĩmwe mhm. eh, nĩgetha matigane na ndũkuona nĩ makũrĩtie maguoya Mhm, Nĩguo. matigĩtie wiki ĩmwe kwenda kũrugarĩ Mhm. nĩgetha rĩu macoke ma- ma- ma- makiume brooder okay Eh, rĩu kana harĩa marĩ nĩ handũ hena ũrugarĩ nĩguo mũingĩ nĩguo Mm, oh ane haya nĩ wega gũthoma ũguo na kuona kũringana na stage ũrĩa cigana ane ũguo haya harĩa hena wiki ithano kũringana na ũrĩa wanjĩra Ĩĩ. reke tũrore ici haha hakuhĩ wiki ithano wiki ithathatũ wiki mũgwanja ciothe i mwena ũrĩa rĩu haha hena ciĩna mĩeri ĩrĩ Ah, ici nĩ mĩeri ĩrĩ ĩĩ mĩeri ĩrĩ nayo nĩ wayo mũkuona rĩu maya nĩ magũkũ Ah, ĩĩ rĩu ũgũkĩona aya rĩ nĩũgũkĩona nĩũgũkĩona nĩ magũkũ manene nĩ ĩrarega kũnyitĩka Oh, ũnyite gĩkĩ

ĩĩ camba nyama Mhm, na rĩu haha rĩu no ũhote kũmenya macamba na mĩera nĩguo No nĩ ũguo. rĩu at this stage no ũhote kuona Rĩu- ngũrani ĩĩ rĩu stage ĩno nĩ ũkũhota kũmenya gĩcamba gĩkĩ nĩ gĩcamba Mhm. no ũyũ nĩ mwera Oh, nĩ ũndũ mwega mwana ũyũ ũngĩ wĩna njui ingĩ Ah, ĩĩ kũrĩa kwĩna njui ingĩ Mhm. no hihi nĩ ikĩrĩte mĩeri ĩrĩ rĩu ici nĩ mĩeri ĩrĩ no nĩ ũguo Oh. haya ici nacio rĩu aya nĩ ngũkũ ng'ima Ici nĩ Aya ngũkũ ng'ima. ngũkũ irarekia ici Ĩĩ. o ici nĩ irarekia ici nĩ ngũkũ irarekia Aha. na ciĩna mĩeri ĩtandatũ ta ũrĩa ngũkũ ĩrĩte Mhm. ici na ici nĩ ũndũ ũmwe nĩ ũndũ ũmwe Oh, Ĩĩ, rika nĩ rĩmwe na ithuĩ rĩũkĩona ĩĩ nĩguo macamba ithuĩ rĩũkĩona nĩ marĩa chachamavu ĩĩ nĩguo nĩ macamba Nĩ irũaga? macarichari

hakorwo hena kĩrekerio rĩu mũtũngi ũrĩa ũra- ũrona ũguo rĩ marĩa nĩ marekerio na marekerio mau rĩ nĩ tũmendete mũno ma mũtũngi tondũ ngũkũ nĩ ĩgũikara ĩ ika harabu nĩ ũkũhota kũhe hygiene nĩguo ngũkũ nĩ yendaga handũ hatheru harĩa ĩkũrekeria na nĩ yendaga privacy Nĩguo. ĩkĩrekia ĩĩ tiga handũ Ũ. ĩgũtinda ĩgĩthumbũrwo nĩguo nĩ ũguo Oh, ndĩrona wakĩte patches iria ciĩragwo state patch cia gũkorwo Ah, ĩni Ĩĩ, Nĩ cia itara. gũikara itara cia Ciĩtagwo itara. gũ- cia kũhambĩrĩra Tondũ ngũkũ ĩno ya kĩenyenji rĩ. nĩkĩ gĩtũmaga ĩrege gũkoma thĩ yende yendaga gũkoma igũrũ gũkoma thĩ tondũ ngũkũ nĩ gũkoma thĩ rĩ nĩkuo nyamũ iria cithiũrũ- cithiaga na thĩ ciumaga Oh, nĩ nĩ Yendaga njũgĩ gũkoma- ũguo yendaga gũkoma handũ mũtĩ igũrũ tondũ mũtĩ igũrũ nĩ hote gũkorwo ĩtekumĩrĩrwo ũguo. nĩguo nĩma rĩguo ngũkũ yendete gũkoma handũ igũrũ nĩkĩo wakagĩra patches. Mm. Oo, Ningĩ- nĩndĩrona ningĩ kwĩna yakoma gũkũ thĩ rĩ ndaa na indo iria ingĩ Ni- no Ũngĩaga irĩo. gwakĩra ngũkũ ciaku patches Mhm. ngũkũ ciaku nĩ ikũgĩa ndaa mũno Ĩĩ. Oh, koguo nĩ ciũĩ gũkũ nĩ- nĩ ciũĩ nĩ gwa gũkoma Eh, hai hai sana nao ngũkũ ĩkomaga hayo Mhm. ĩĩ njũrie ngũkũ nĩ ĩrĩaga kwagĩa nduma ĩhĩ nĩkĩ gĩtũmi ũtukũ ona ngũkũ ndĩonaga nĩkĩ gĩtũmi nĩ maitho maku maona visibility ya eyesight Ehe, muone wa ũridiusaga ũgakorwo wĩ zero ehe. koguo ngũkũ ona ũngĩmĩhoreria thitima ũguo Mhm. nĩ yatiga kũrĩa nä atiga kå rä Ĩĩ, especially kũrĩa muga ngũkũ nĩ ĩrarĩa mathaa mothe rĩ ĩtirĩ gũkĩona ta rĩu aya marĩire matigana na ä irio nä guo Mm, nä ma Kũhũna. yahå na ä gaikara å ĩĩ, guo ĩgaikara nä ũguo tuona nginya må rerere waku nginya ona å rä a å cihete irio rä ta rä u nona ä gå burabura mahuti ä coke tigane namo ĩgaburabura mahuti nä harĩa irä a matumbä ngå ciaku kå hä nda handå ikinyaga cikambia kå rä a matumbä ngũkũ nĩ irĩaga matumbĩ Mhm, nĩkĩ na gĩtũmi? ũngĩona cianjia kuonania dalili ya kũrĩa matumbĩ rĩ eh, we mũrĩmi ũmenye atĩrĩrĩ he kĩndũ kĩmwe irio ciaku itaracugurikĩra cia ngũkũ Mhm. Eh, irio ciaku iria ũrahe ngũkũ nĩ substandard Mhm. hihi itirĩ calcium Eh, nyamũ ĩgwĩtwo calcium Mm. nĩ ũkũ- tondũ ngũkũ eh, eh, nĩ ĩbataraga calcium gũtirĩ kĩndũ gĩtabataraga calcium Mhm. na nĩ kuonania irio iria ũracihe rĩ itirĩ na calcium ya kũigana koguo ũ- ũcunguce mũno ũngĩona ngũkũ ciaku irio iria ũrahe nĩ iratũma irie matumbĩ nĩguo Eh, kana Oh. kũrĩana kana kũrĩana cannibalism cannibalism Mm. oo Ĩni. nĩ ũndũ mwega haya rĩu ũ- ũkĩrĩithia tũ- tũgĩthiĩ gũtiriha rĩ Yes. ũkĩrĩithia na njĩra ĩno rĩ mĩrimũ ti mĩingĩ ũrĩa gũkorwo gũkĩrwo atĩrĩrĩ free range rĩrĩa watiga ngũkũ ciaku kũndũ ta gũkũ ĩ no hihi no cikorwo ikĩnyita mĩrimũ Reke tuge atĩrĩrĩ eh, Sarah ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ na nĩ ngwenda ũnyite wega eh, andũ nĩ megũbatara magĩe na gĩthomo mhm. kũmenya ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ mhm. niĩ wĩra wakwa no kũiga ngũkũ mhm. ĩta biacara no ti wĩra wa gũtuĩka veterinary specialist nĩma tondũ ingĩtuĩka veterinary specialist na atuĩke arĩa oka kuoyaga mbeca ciaku kana wĩra waku no agũthũra hau na veterinary koguo no nginya ũgĩe na ũmenyo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa tũthomithagia andũ mũno gũkũ tondũ we ndũtũraga thibitarĩ nĩguo na we na bamĩrĩ yaku mũtitindaga thibitarĩ nĩguo

Ũrĩmi wa ngũkũ ũkorwo wĩ kĩndũ kĩega mũno. Mhm. Yes. Oh. No ũkorwo wĩ na mbe ĩmwe thĩinĩ wa ũrĩmi. Thĩinĩ wa ũrĩmi. Mhm. Na andũ nĩ ahũtu nĩ marabatara kũrĩa ngũkũ. Mhm. Nĩ marabatara nyama. Na wathiĩ thibitarĩ ũrerwo atĩrĩrĩ. Ũgerie kũrĩa nyama no ndũkarĩe red meat. Ũrĩe white meat. Ũrĩe white meat. Akĩũria atĩrĩrĩ. We na niĩ twaga kũrĩma ngũkũ rĩ, white meat ĩkuma kũ?

kiugo kiho githiururukaga uguo nĩguo kinyua kinyanyukaga ĩĩ ngũkũ icio andũ nĩ maregire nĩ ũndũ wa nguona ngũkũ icio citũ- cikũragio na ndawa nĩ ma ikũragio na wiki ithathatũ na arĩmi matũragĩra gũcitheca ndawa nĩguo magacoka magacihe homoni Mm, homoni icio nocio cingĩre mwĩrĩ-inĩ itũ ũkonaga mũndũrũme nĩ arutire nyo nĩguo nĩ ma arutire nyondo arutaga nyondo enau Mhm, ethirwo ũkĩona nĩ arutaga nyondo na aruta Nĩguo. na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ ma rĩu koguo ũgakĩona atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratũma andũ mende ngũkũ ici rĩ nĩ tondũ nĩ ngũkũ cia kĩasiri Mhm. nĩ ngũkũ indigenous nĩguo indigenous nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ maracoka ũ- ũ- ũndũire witũ Mhm. tondũ eh, matiagĩrĩire matirenda gũkorwo ma- makĩrĩa indo ici cia cia chemical nĩguo indo cia chemical nĩ cirathũkĩra andũ. nĩma nĩma nĩma na nĩkĩo kwĩna mĩrimũ mĩingĩ ta Nĩmuonete kanca nginya thĩinĩ wa gĩtarũ cukari- gitũ nginya cukari gũkũ ũrĩa ũthũkĩtie maũndũ mothe ũngĩrĩmĩra ngũkũ ciaku kana ũgũrage ngũkũ cia kĩenyenji kĩrĩa kĩratũma ngũkũ ici andũ maciende nĩ Nĩguo. tondũ nĩ ngũkũ halisi cia kĩenye cia na kĩenyeji no ũcirere nja ũcire kĩenja nĩguo tondũ matirenda ũhoro wa ngũkũ icio cia mburera cia grade Nĩguo. cia gũthiũrũrũkia ma- cia- cia- cia- cia- cia macini icio cia kũrerwo na ndawa. nĩguo Ĩni. Oh. Mm, nĩ ũndũ wa kũgitĩra mwĩrĩ afya nĩma nĩma nĩma nĩma nĩma Nĩ- nĩ ũguo. nĩma na ningĩ nĩ wega tũgakorwo tũkĩrora nĩ wega kwĩyenda nĩgetha wenda rĩrĩa warora watu watumberia mwĩrĩ waku rĩ ona mĩrimũ nĩ waganwo nayo Nĩguo, na ningĩ ona ngũkũ ici no o toguo wagĩtwĩra nĩ irabatara kĩ gũkorwo ikĩrorwo mũno makĩria wega.

ngoria atiriri ah guku taru tungienda gukinyira we wita Mr Njoroge ri kana all Njoro poultry farms guku thika ri thini wa county ya Kiambu ri tungienda gukinyira ri ni uri we kuo ngenda-ini cia ukinyaniria ri kana una wina namba cia thimu ri iria ungikorwo ukihe mundu Mm. hihi no ũtanakinya hau rĩ ũtare mũrĩmi ũyũ tu mũrĩmi maũndũ maya merĩ ũrĩa ũngĩhota kũmũtara nĩgetha twĩkinya hau wa gũtũhe namba Eh, mũrĩmi nĩ ngwenda gũkũhe kiugo gĩ tondũ ndona tarĩ mũ- eh, mathaa ma mũico tũrakinya na ngũhe kiugo kĩmwe ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda kũrĩma ngũkũ nĩ ũkwenda kũiga ngũkũ cio mũbango-inĩ ĩta biacara ũrĩmi ũrĩa tũrenda nĩ ũrĩme ngũkũ na ũcirĩme ciĩta biacara kĩndũ kĩa mbere kũmenya wenda kũgi- gũ- gũthondeka ũtonga eh, mũrĩmi ũrabatara kũgĩa ũmenyo nĩ ũrabatara gwetha mbeca cia kũiga wĩra ũcio nĩ ũracoka ũgabatara mũgũnda harĩa kana space harĩa ũgũciga na nĩ ũgũcoka ũbatare mũndũ wa wĩra wa gũcirora nĩguo ũngĩcokanĩria maũndũ mau mothe ũmekĩre handũ hamwe nĩ wahutia mbeca na moko ĩyo ĩtagwo wealth creation nĩguo na nĩkĩo tũrauga thirikari itũ mũkono tũkaiga orojoro twĩ twĩ mbere mũno tondå nä tå racangä ra maå ndå maya manene ma project ya thirikari niguo å kirĩti nginya mawĩra na kwĩrũgamĩrĩra gå kirĩti mawä ra na andå kwä rå gamä rä ra na kweheria ng'a- thä na wa ng'aragu bå rå ri witå ningĩ niona nĩ njikaraga ngĩra mwĩroreri atĩrĩrĩ atĩ ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri witũ wa Kenya tũngĩaga kũrora ũrĩmi rĩ nĩ tũgũkorwo tũrĩ handũ horu nĩ tũkũhũta rĩrĩa kũ- ona kwa- kũgatuĩka nĩ kwarĩte mũno rĩ nĩ tũrĩhũtaga no wĩna irio wĩna ngũkũ ta ici nĩ ũkũhota gwĩka atĩ nĩ ũkũhota gwĩka maũndũ ta mau kĩmere atĩrĩrĩ mangĩenda gũgũkinyĩra rĩ nĩ ũndũ wa mataro hihi no matare nĩ ũndũ wa mataro nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩa mũthemba ũcio mangĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩkũ mũrĩmi eh, nĩ tũ- nĩ tũgũkwĩra eh, ũtũkinyĩre na namba citũ cia All Joro Poultry Farms gũkũ Thĩka

ithuĩ nĩ ithuĩ tũcokanagĩrĩria arĩmi othe a kũrĩa ira kenya na nĩ ithuĩ tũmahete breed koguo ũthiĩ ũ like page itũ nĩgetha ũhotage kũnyita update citũ o rĩrĩa twa update update very important ũkanyitaga ndereti ũkanyitaga ndeto ta rĩrĩa rĩngĩ tũgeka mathomo ta mathomo mau mangĩ tũgeka mweri mũgwanja mweri wa mũgwanja

na atwira ati ni aheaga andu mataro na akiheana namba cia thimu nigetha angikorwo wi mwana ucio na ni ungienda gukorwo ukiona wina nguku ta ici kana ci- kwina wa ko- ko- mundu atandukite githemba giki riria urarithio riria wina urimi wa nguku ri no ukimucerere kana no waranirie nake ririkana atabarira yuma urimi na ugi mukinyaniru na ni ndagutamburukiria macio megie urimi wa nguku muthenya wa umuthi ri njitagwo Sarah wa Kimani ungikienda gukinyita thiini wa Facebook no twandikire thiini wa gikuyu ah, Facebook itu ni gikuyu T- gikuyu television

poultry farms ndagikwendera hwaini mwega na ngai njega nigetha ngitigire uh, metha ya mohoro nigetha magikorwo magitutamburukiria mohoro maria magituki magituhotete gutumathira muthenya wa umuthi ndakwendera hwaini mwega